רב זאגט פאר אברהם אבינו, גיי ארויס פון דיין לאנד, פון וואו דו ביסט געבוירן, פון דיין טאטע'ס הויז, און וואו זאלסטו גיין? אל הארץ אשר אראך, צו די לאנד וואס איך גיי דיר ווייזן, און דארטן גיי איך דיך מאכן פאר א גרויסע פאלק, און איך גיי דיך בענטשן, איך גיי גרויס מאכן דיין נאמען, און איך גיי בענטשן יעדער וואס ער בענטשט דיך, און איך גיי שעלטן יעדער וואס ער שעלט דיך, אלע משפחות פון די ערד גייען זיך מיט דיר בענטשן. און אברהם אבינו גייט, דער אייבערשטער הייסט אים גיין, אברהם אבינו גייט, אונז מיימער, ווען דער אייבערשטער הייסט דיך ווען גיין, דער אייבערשטער זאגט פאר דיר, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, וואלסטו געגאנגען? אוודאי, דער אייבערשטער הייסט מיך גיין, ווער וואלט נישט געגאנגען? אז דער אייבערשטער הייסט א מענטש גיין, אוודאי וואלט ער געגאנגען. אונז כאפט מיר זיך נישט, אז באמת איז דאס א שווערע קשיא, פארוואס עפעס האט דער אייבערשטער געהייסן אברהם אבינו גיין? אונז זעמיר דא, ווי אלט איז אברהם אבינו געווען ווען ער איז געגאנגען? ער איז געווען פינף און זיבעציג יאר ווען ער איז געגאנגען. יא אזוי זאגט די נעקסטע פסוק דארט. ער איז געווען פינף און זיבעציג יאר ער איז געגאנגען. וועסט מיינט פינף און זיבעציג יאר? פינף און זיבעציג יאר איז א לעבן, א לאנגע לעבן. אברהם אבינו האט געהאט פינף און זיבעציג יאר וואס איך האב נישט קיין אהנונג וואס האט זיך געטון אין די פינף און זיבעציג יאר, איך ווייס נישט. כ'מיין ס'איז זיכער געווען אסאך מעשות, ס'איז דא אפאר מדרשים וואס זאגן זאכן וואס האט זיך אפגעטון דארט, די מדרש פון די קאלעך אויבן, פון פאריגע אויך געדרשנט פון א פסוק עיר קסדים, אבער זאג מיר נאך עפעס א מעשה פון אברהם אבינו, האסט נאך עפעס א מעשה, ס'איז געווען די איינציגסטע מעשה וואס דו האסט געקענט, פֿינף און זיבעציק יאר איז אריבער געגאנגען און ענדליך האט מען געטראפן א מעשה פון אברהם אבינו, פון דער אייבערשטער זאגט אים גיי אוועק, און וואס איז געווען ווייטער? ווייטער אויך איז דא די עשרה נסיונות פון אברהם אבינו, האסט נישט קיין סאך מעשות, און פלוצלינג דער אייבערשטער זאגט אים גיי, פארוואס פארוואס פונקט פאר אברהם אבינו? פארוואס פונקט פאר אברהם אבינו? מען זאל זיך אביסל אריינטראכטן פון וואו אברהם אבינו קומט, אונז האבן נישט קיין השגה, אונז טראכט מיר אריין, אברהם אבינו קומט, אברהם אבינו טאטע האט געהייסן תרח, דער רבי פון כלל ישראל דעמאלטס האט געהייסן וויאזוי? דער דער רבי פון דער פלאץ, נישט געווען קיין חקר כלל ישראל, דער פירער פון אלעס האט געהייסן נמרוד. אלע זענען געווען אויף די עבודה זרה, תרח איז געווען אויף די עבודה זרה, נמרוד איז געווען אויף די עבודה זרה, די די די די נארמאלע מענטשן פון די דור, יא מ'האט גערעדט פון נארמאל, די נארמאלע מענטשן פון די דור זענען געווען אויף די עבודה זרה. מיין טאטע האט אזוי געטון, מיין זיידע האט אזוי געטון, יעדער איינער טוט עס, זיי נישט קיין אויבער חכם, זיי נישט קיין קלוגער פון יעדן איינעם, דאס דארף מען טון, און זיי דו אויך די וואס ס'טוט אלעס, און זיי האבן געהאט סיבות פאר דעם, זיי האבן געהאט פיליסאפיקל חשבונות פארוואס עס שטימט, פארוואס עס דארף אזוי זיין. און קומט אברהם אבינו, און אברהם אבינו פאנגט אן צו פרעגן קשיות, איך וויל פארשטיין, ס'שטימט מיך עפעס נישט דא, ס'שטימט מיך נישט אז עס באלאנגט אזוי, ס'דארף נישט צו זיין אזוי, ס'מוז זיין אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ס'מוז זיין אז איינער האט באשאפן די וועלט, ס'מוז זיין אז איינער פירט די וועלט, איינער זאגט וויאזוי זאכן דארפן זיין. און ער פאנגט אן צו טראכטן. און וואס וואס האט דער עולם געזאגט צו זיין טראכטן? דער מדרש זאגט אז אברהם אבינו האט געהייסן אפיקורס, מ'האט אים אנגערופן אפיקורס. אברהם אבינו וואס טראכסטו? וואס דארפסטו זיין א אויבערחכם? דיין טאטע האלט אנדערש, דיין זיידע האט געטון אנדערש, נמרוד דער פירער פון די גאנצע דור זאגט אנדערש, וואס קומסטו דרייען א קאפ? וואס קומסטו דיך מבלבל זיין מיט מחשבות וואס איז אנדערש פון יעדן איינעם? ביסט א פשוט'ער פשוט אפיקורס. און אברהם אבינו האט געזאגט, אנטשולדיג מיר, איך הער וואס דו זאגסט, אבער איך טראכט פאר מיר, ווער האט באשאפן די וועלט? ס'איז דאך דא א באשעפער אויף די וועלט, ס'מוז זיין אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. און ער האט אנגעהויבן צו טראכטן ביי זיך אזעלכע זאכן, און אינמיטן זעט מען ווי דער אייבערשטער קומט אים זאגן אזא זאך, גיי אוועק. פארוואס פונקט פאר אברהם אבינו האט עס דער אייבערשטער געזאגט? און די אמת איז אז דער אייבערשטער זאגט עס פאר יעדן מענטש, וואס דער אייבערשטער האט דעמאלטס אויך געזאגט פאר אסאך מענטשן. דער רבי זאגט פאר אסאך מענטשן, הייב דיך אויף און גיי אוועק פון די אלע נארישקייטן, גיי אוועק פון די לאנד, גיי אוועק פון די דיין טאטעס הויז, גיי אוועק פון די געבורטס לאנד, גיי אוועק פון די אלע פלעצער, און קום צו מיך, איך וועל דיר ווייזן ווי דו דארפסט גיין, לך לך, גיי צו דיר, קוק אויף דיין נקודה, קוק וויאזוי דו קענסט אנקומען פארוואס דער אייבערשטער האט דיך באשאפן אויף די וועלט, די חילוק איז אז דער אייבערשטער האט עס געזאגט פאר זייער אסאך מענטשן, און וואס האבן אלע מענטשן געזאגט ווען דער אייבערשטער האט עס זיי געזאגט? כ'קען נישט, מיך צו שווער, פון וואו ווייס איך אז דאס דארף מען עכט טון, פון וואו ווייס איך אז דאס וויל עכט דער אייבערשטער, איך מיין כ'מען האט נישט געהאלטן פון דעם, דער דיר האט נישט לאזן און יענער יענער האט מיך אנקוקן, איך האב א פראבלעם מיט דעם מיט יענעם, אברהם אבינו איז געווען דער איינציגסטער וואס ווען דער אייבערשטער האט אים געזאגט שטעל דיך אויף און גיי, איז וילך אברהם, ער איז געגאנגען, ער האט נישט מורא געהאט, ער איז געגאנגען, און עד היום הזה, פון ווי ווייס איך אז אסאך מענטשן האבן באקומען די מעסעדזש און זיי זענען נישט געגאנגען? ווייל ביז היינט, וויפיל מענטשן באקומען א מעסעדזש פונעם אייבערשטער שטעל דיך אויף און גיי אוועק, דער רבי זאגט אין די הקדמה צו די צווייטע חלק אין ליקוטי מוהר ן, אחד היה אברהם, אברהם אבינו האט געדינט די אייבערשטער דורכן זיין אחד, ער האט נישט געהאט קיין טאטע, קיין מאמע, קיין שווער, קיין שוועגער, קיין ברודערס, קיין שוועסטערס, קיין ווייב, קיין קינדער, ער האט געקוקט איין זאך, וואס וויל די אייבערשטער האבן פון מיך? און אזוי איז אברהם אבינו אנגעקומען וואו ער איז אנגעקומען. זאגט דער רבי אז אפילו היינט צוטאגס אויב א מענטש וויל ווערן זיין א ערליכע איד, א מענטש וויל ערגעץ אנקומען, איז נישט מעגליך אנצוקומען נאר אויף די זעלבע וועג פון אחד היה אברהם, ס'איז דא, ס'איז געווען, אברהם אבינו איז געווען איינער, א מענטש זאל נישט קוקן אויף קיין שום מניעה, אויף קיין שום זאך וואס האלט אים צוריק אפילו פון א נאנטע משפחה, פון א נאנטע מענטש זאל ער נישט קוקן וואס האלט אים צוריק, דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע שווערע זאך. ווייל רוב מענטשן זיצן נעבעך אין אזא ייאוש, מען מיינט א ייאוש מיינט אז די ווייב וויל זיך אראפווארפן פון דאך, דאס איז שוין עק וועלט, אבער רוב מענטשן זענען אין אזא ייאוש אז זיי אז זיי זיי זיי קוקן אן געוויסע נקודות, אה דאס דאס גייט שוין פון מיר קיינמאל נישט, למשל א מענטש מוטשעט זיך פאר פרנסה, און ער האלט אז בדרך הטבע גיי איך קעמיש ארויסקריכן פון מיין מצב, איך גיי מיך אייביג מוטשענען מיט פרנסה. ער בוקט א טיקעט צו קומען נאך געלט פון ארץ ישראל א האלבע יאר ארום, ווייל בדרך הטבע גייט ער נישט אנפאנגען געלט פון וואו צו חתונה מאכן, אין לך כפיר איז גדול מזה, ער איז א פשוט'ער כופר, ער גלייבט נישט אז דער אייבערשטער קען אים העלפן, ער ליגט אין א יאוש אז דער אייבערשטער קען מיך נישט העלפן, א מענטש וואס לערנט נישט און ער קוקט נישט ארויס, עס קוקט אים נישט, מיר קוקט נישט אויס ווי איך וועל נאך קענען לערנען, דו גלייבסט נישט אינעם אייבערשטן, דו האסט נישט קיין השגה ווי גרויס דער אייבערשטער איז און ער קען מאכן, ער קען דיך אין איין מינוט קען ער דיך ארויסהעלפן פון אלע דיינע פראבלעמען, סיי ברחניות און סיי בגשמיות, נישט קיין חילוק וואס. א מענטש וואס ער גלייבט נישט אין דעם, ער קען זיך איינרעדן אז ער לעבט אין אמונה, אבער באמת לעבט ער אין כפירה. וואס האט דער יצר הרע געטון צו דעם? ס'קומט א א אברהם אבינו וואס ס'גיבט אונז אזא מעסעדזש, א מענטש דארף קוקן נאר אויף די אייבערשטער, ס'איז דא די אייבערשטער, און די רבי זאגט אונז א דיבור אז פאר משיח העט קומען העט זיין א מבול פון אפיקורסות, זיין א מבול פון אפיקורסות וואס וואס וואס ס'העט זיין מורא'דיג שווער זיך צו דערהאלטן, די מעשה מיט מטר, די קעניג געבליבן אליין אין וואלד, איז זיין א מבול פון אפיקורסות, איז וואס די עצי הרע איז זעהט ער, דער רבי זאגט אזעלכע ווערטער, דער מענטש וועט זיך געבן א כאפ אויף איין מינוט, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, כ'בין אנלימיטעד, כ'קען אנקומען די ווייטסטע, כ'בין אנסטאפעבל, כ'קען נישט ווערן געסטאפט, כ'קען אנקומען די ווייט, אויסער שמים וארץ, יא, אשרי שקיל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, אויסער שמים וארץ זאגט די מדרש אז דאס מיינט אז א מענטש וואס פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, איז אזוי ווי א שותף מיט דער אייבערשטער מיט שמים וארץ, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט די הימל און די ערד, און אז איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן, קען דער אייבערשטער זיך מגלה זיין זיין אור צו דער וועלט דורך מיר, אנלימיטעד, ער האט באשאפן די הימל און די ערד, ער קען אלעס טון דער מענטש, ווייל ער האט דער אייבערשטער מיט זיך. א מענטש הערט די ווערטער, קען דאך אים עס העלפן אנקומען מורא'דיג מורא'דיג ווייט, נו וואס וועט זיין? עס וועט זיך ענדיגן די וועלט, די מענטשן וועלן אנקומען, מענטשן וועלן גיין, מענטשן וועלן נאר זיין ביזי מיטן אייבערשטן, און מען וועט גלייבן אין זיך, מען וועט גלייבן אינעם אייבערשטן, מען וועט גלייבן דער אייבערשטער קען מיך העלפן אנקומען וואו איך וויל אנקומען. יעצט ר' רובין קומט מיט א מורא'דיגע פלאן, ווייסט וואס מען גייט טון? מען גייט זאגן אז פאר משיח וועט קומען וועט טאקע זיין אפיקורסות אויף די וועלט, אבער די אפיקורסות גייט זיין ביי א צווייטן. ביי משיח גייט קומען זיין אפיקורסים אויף די וועלט, וואו מ'גייט מאכן א פראטעסט קעגן אלע אפיקורסים. ווייסט קעגן וועם דארפסט מאכן א פראטעסט? דארפסט מאכן א פראטעסט קעגן דיר אליין. יעדער איינער פאר זיך אליין דארף מאכן א פראטעסט פאר די יצר הרע וואס ס'דרייט אים א קאפ, וואס ס'לאזט אים נישט לעבן, און וואס ס'לייגט אריין אין די מענטש'ס קאפ, אין די מענטש'ס מח, כפירות ואפיקורסות. ס'דא די מעשה פונעם הייליגן רעבן, דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן, ער איז געווען אין אומאן, און און און די און רבי נתן האט געזען דעם רעבן זיצן און שפילן מיט געוויסע אפיקורסים וואס יעדער האט געוויסט זיי זענען אפיקורסים, רבי נתן האט זיך אזוי דערשראקן דער רבי זיצט זיך דארט אן די רעקל אזוי אזוי טשילט מיט די מיט די מיט די אפיקורסים, ער האט זיך פארשעמט, זאגט ער דאס איז מיין רבי, און דער רבי זאגט מיט וועם דען זאל איך גיין מיט ענק וואס ער רינט ארויס פון ענקערע ברייטע ערמל כפירות ואפיקורסות? וואס איז פשט פון דעם? א איד קען זיין אנגעטוען ווי א ערליכע איד מיט א פאות מיט פאות מיט א בארד מיט א קאפל אנגעטוען ווי א ערליכע איד אבער אויב דער איד האט די מינדעסטע זאך אז איך קען נישט אנקומען עפעס אויב ער האט די מינדעסטע זאך טבע מקרה און מזל איך בין א שלום מזל און מיך העט עס נישט גיין די מינדעסטע זאך צו זאגן אז איך קען נישט זיין א ערליכע איד אדער איך קען נישט זיין קיין מוצלח בגשמיות אדער איך קען נישט האבן קיין שלום בית, איך קען נישט מיך דורכקומען מיט מיינע קינדער, איך קען מיך נישט דורכקומען מיט מיך אליין און ס'קוקט שוין נישט אויס אז איך גיי ארויסגיין פון דעם. אזא מענטש איז אנגעפילט מיט כפירות ואפיקורסות, נישט חס ושלום איך וויל דזשאדזשן איינעם, נעבעכטין אויך איז שוין נישט בי, קיינער קען נישט דזשאדזשן און איך מיין מיך יעצט ווייל ווייל איך טאר אויך נישט זיין ביזי מיט קיינעם, איך דארף קוקן אויף מיר, אבער יעדער איינער ביי זיך זאל טראכטן צו די כפירות ואפיקורסות וואס מען ברענגט אריין איז עס א זאך וואס עס מאכט דיך אנהייבן צו טראכטן כפירות ואפיקורסות וואס איז דא ערגעץ, און אויב איז עס וואו ס'איז דא ערגעץ, וואס גייט דיך עס אן? זיי ביזי מיט דיין כפירות ואפיקורסות, גיי ארויס יעדן טאג צו א ריזיגע פראטעסט און פאנג אן צו פראטעסטירן, געוואלד וואס ס'עט זיין ביי מיר איז דא אין הארץ כפירות ואפיקורסות, איך הער נישט אויף צו טראכטן אלע מיינע לימיטעישאנס, דער רבי האט אמאל געזאגט פאר רבי נתן, רבי נתן האט געזאגט פאר, דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן, גערעדט צו די גרויסקייט פון א מנין, רבי נתן האט זיך געוואונדערט, א מנין, א מנין, א מנין, א מנין, וואס רעדסטו אזויפיל פון א מנין? ווער האט נישט קיין א מנין היינט? יעדער האט א מנין, וואס מ, וואס רעדט דער רבי פון א מנין? האט דער רבי געזאגט, יא, יא, דו גלייבסט טאקע אינעם אייבערשטן, אבער דו גלייבסט נישט אין דיר. וואס הייסט דו גלייבסט נישט אין דיר? אין מיך? כוחי ועוצם ידי, דאס איז דאך נישט קיין א מנין. א מענטש וואס ער האלט אז איך קען גארנישט אנקומען? קומט עס פון כפירה, פארוואס? ווייל אלעס פאנגט זיך אן מיט איך, איך קען יא אנקומען, און איך קען נישט אנקומען, אויב אויב איז עס איך וואס ס'מאכט נישט אנקומען איז עס אויך ווען יא אנקומען אויך איך, אבער אויב איך ווייס אז ס'איז נישט דא קיין איך, ס'איז דא א רבונו של עולם אויף דער וועלט, ווען דער אייבערשטער איז נישט אין מיך קען איך מיך נישט רירן, ווען דער אייבערשטער איז מיר נישט אין מיך קען איך נישט אויפמאכן מיין מויל און רעדן, ס'איז א שטיק אלוקות, דער אייבערשטער רעדט יעצט צו דיר דורך מיר. אבער ס'איז דער אייבערשטער וואס דער אייבערשטער רעדט, און אז דער אייבערשטער איז מיט מיר, און איך בין צוגעקלעבט צום אייבערשטן, בין איך אנלימיטעד, קען איך אנקומען איבעראל, האב איך נישט קיין שום לימיטעישאנס, האב איך נישט קיין שום צמצומים, איך קען נישט וועגן דעם, איך קען נישט וועגן יענץ, יעצט דאס איז ווערטער וואס אונז קען מען רעדן, זיצן און רעדן פון דעם מורא'דיגע געשמאק, מען רעדט און מען רעדט און מען רעדט, וויפיל מענטשן וויפיל מענטשן זענען גרייט צו זאגן ווען זיי הערן אזא מעסעדזש, הייב דיך אויף, גיי ארויס פון דיינע צמצומים וואס דו האסט דיך געמאכט, גיי ארויס פון די דיין די צמצומים וואס ס'קומט פון די פלאץ וואו דו וואוינסט, אזוי טייטשט דער הייליגער רבי אלימלך, גיי ארויס פון די צמצומים וואס ס'קומט, די שלעכטע זאכן וואס ס'קומט אין דיך פון די פלאץ וואו דו ביסט געבוירן, גיי ארויס פון די שלעכטע זאכן וואס ס'קומט פון דיך פון די פון דיין טאטע'ס הויז, גיי ארויס פון די אלע נאטורן וואס דו זאגסט אזוי באלאנג איך און אזוי דארף איך זיין, און ס'וועט זיך קיינמאל נישט טוישן. ס'איז א מעסעדזש פונעם אייבערשטן, גיי ארויס! הייב דיך אויף און גיי ארויס! הייב דיך אויף פון יעצט, וואקסט ארויס פון דא, גיי אריין אין א גוטע פלאץ, אל ארץ אשר אראך, קום לעבן מיט מיר, ס'גייט דיך זיין א מחיה, און דארט גייט זיין ואעשך לגוי גדול, דו וועסט האבן אנלימיטעד הצלחה, ברוחניות ובגשמיות, ויהי ברוך הוא, ס'איז דא נאר א ברכה, וויפיל מענטשן קענען הערן אזעלכע ווערטער און זאגן איך שטעל מיך אויף און איך גיי, איך האב נישט מורא, איך ווייס אז דער אייבערשטער גייט זיין מיט מיר, איך ווייס אז דער אייבערשטער איז מיט מיך און איך גיי גיין ווייטער, וויפיל מענטשן קענען זיך אויפשטעלן און גיין? זייער ווייניג מענטשן, און די פאר מענטשן וואס קענען יא איז אויך נאר ווייל זיי האבן געהאט א לימוד פון אחד היה אברהם, מיר געהאט א לימוד אז דער אייבערשטער רעדט צו מיך און דער אייבערשטער מיט מיר און איך האב נישט מורא און צו מיר געהאט א זיידע אברהם וואס האט עס געטון און איך קען עס אויך טון און איך גיי גיין און איך גיי אנקומען. זייער ווייניג מענטשן קענען דאס הערן, דער לעסן וואס דער הייליגער באשעפער וויל אונז געבן דא אין די תורה. פֿינף און זיבעציק יאר פון אברהם אבינו, פֿינף און זיבעציק יאר, ס'איז געווען אסאך מעשות, אונז ווייסן מיר נישט אלע מעשות, האפנטליך איין טאג וועט מען עס וויסן, אבער די פאר מעשות וואס די תורה געבט אונז איז ווייל דאס איז יסודות אין השקפה, יסודות פון א מענטש'ס לעבן, יסודות אז א מענטש זאל קענען דורך גיין זיין לעבן אויף א וועג אז ער זאל האבן הצלחה, אויף א וועג אז ער זאל קענען צוקומען צו די תכלית און די תפקיד פארוואס דער אייבערשטער האט אראפגעלייגט די מענטש אויף די וועלט, וועגן דעם קומט אונז די אייבערשטער זאגן די מעשות, דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו. אקעי, נעם ארויס די ווארט אברהם און לייג אריין דיין נאמען. דער אייבערשטער זאגט פאר חיים. ויאמר ה' אל אברהם, ויאמר ה' אל חיים, דער אייבערשטער זאגט עס פאר מיך, פאר דיך, פאר דיך, פאר דיך, פאר דיך, פאר יעדן איינעם זאגט דער אייבערשטער, לך לך, לך לך, גיי צו דיר, טייטשט רבי נתן, גיי צו דיר, קוק ווער דו ביסט, קוק וואס איך דארף פון דיר, קוק נישט וואס איך דארף פון דעם און פון יענעם און פון דעם דריטן, האסט נישט קיין שום געשעפט מיט קיינעם, גיי צו דיר, קע, און גיי דיר אַװעק מי אַרצך! אַלע מינע צמצומים, װאָס מע האָט דיך אַרױפֿגעלײגט, אַז דו קענסט נישט װעגן ס'מי אַרצך, און װעגן מולדתך, מבית אָבֿיך, אל הארץ אשר אראך, און איך גײ דיך גרױס מאַכן, איך װעל דיך בענטשן, איך װעל דיך בענטשן, איך װעל דיך בענטשן, און דאָ קומט אַרײַן די. די גרויסקייט פון אונזער זיידע אברהם וילך אברהם, אברהם אבינו איז געגאנגען, און אז דו ווילסט אויך האבן די ברכה, און אז דו ווילסט קענען אנקומען ווייט, און דו ווילסט קענען מקיים זיין די מעשה אבות סימן לבנים, גיין אין אברהם אבינו'ס וועגן, צו טון די בעסטע וואס דו קענסט טון כדי אנצוקומען די מערסטע וואס דו קענסט אין דיין לעבן וואס דער אייבערשטער דארף פון דיר, זייט דו אויך מקיים די ויילך ויילך חיים ויילך אהרן ויילך יעדער איינער פאר זיך זאל זאל זאל אריין לייגן זיין נאמען אין די ויילך און כאפ דיך אן אינעם אייבערשטן און גיב דיך א פליק ארויס פון די אלע צמצומים וואס האלט דיך צוריק און פון דא און ווייטער בין איך איינס מיטן אייבערשטן און איך האב פון קיינעם נישט מורא נאר פונעם הייליגן באשעפער, און איך גיי, און ווען א מענטש קען דאס טון, איז עס אריינגעסטעפט מיט אזא גוטע סטעפ אריין אין די סדרות פון בראשית, אין די הייליגע מעשיות פון אונזערע אבות הקדושים, און פאנג אן צו ארומשפאצירן מיט זיי פאר די נעקסטע פאר וואכן, די שענסטע זאך וואס א מענטש קען טון, ארומשפאצירן אין גאנץ סדר בראשית מיט אברהם, יצחק ויעקב. אטעמען די מאסעס וואס זיי און דורך זיי זענען דורך, אטעמען די אמונה וואס זיי האבן געהאט, די די די ווען דער אייבערשטער זאגט אל תיראו מיינט עס אל תיראו איך האב נישט מורא, איך גיי, און קלעב דיך צו צו די אייבערשטער און גיי, ווייל דעמאלטס קומט מען אן זייער זייער זייער ווייט, און נאר אזוי קען מען צוקומען עכט צו די עכטע תכלית, די עכטע תפקיד פארוואס א מענטש איז באמת אראפגעקומען דא אויף די וועלט.